Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata go bolela le lena ka taba ya gambling. Ge ke bolela ka gambling mo, ga ke bolele ka taba yela ya, ya go raloka lotho, goba powerball, goba dipere, goba bolo kore a ke bolele ka dilo tša mohuta o nowe tšeo ke di-games mo e leng gore o tlo no chooser gore na wena o bona kare go ka wina mang goba go ka wina number mang jwalo le jwalo ge e le gore ke dipere lotho le yona le powerball ke mona e le gore o tlo no chooser dinomoro tša gago and then wa bona gore na go ka wina tše di feng ge ke bolela ka gambling ke bolela ka tsela e leng gore o tlo kgwetsa o ka re wena o ja tšhelete ya gago o e lokela ka toilete wa e flasha tšhelete le ya sepela le metsi ya sepela le di-pipe wa šala o sena selo wa šala o lla lo tša tshwana le dilotho dipere ke di-games and-e ge ke re tšona ga se gambling ke into e la gore ge o di betšha ka nako e ntšhi a ona putšhumutšha tšhelete e ntšhi o ka kgotša e le gore wena o ke betšha lotho ao every week a kere mme bo spenda bo ma twenty ranta goba fifty ranta ka beke o tla ba o betšhitše nako ngwe ebile o no betšhanyana ka seven ranta or ka ten ranta you are done dipere o kgotše o betšhe ka five ranta goba ke bolo o betšhe ka five ranta and o kgotše le gore o yo wina o kgona wine tšhelete e ntšhi lotho o kgona go betšha ka seven ranta o itshware o kry dimillione tšele goba di-thousand tše di itseng di-hundred thousand tše di itseng and o betšhe ka tšhelete nyane so wa bona gore tšhelete na leka e boa e boa ka bontši kore e boa a ke tsena how many times so mo e kere fela to gambling ke bolela ka taba ela ya lo tša tshwana le metšhini metšhini e kotsi e kotsi kudukudu metšhini e la bona yela kore o ka nna gore ba e set-a ka tsela e itseng o gopole gore le bona ga ba nyake go loser ba nyaka go wina akere so o tlo thoma go raloka la mathomo maybe wa dlala ka three hundred ranta wa wina bo ma thousand mola wa thaba wa raloka gape ka engwe gape wa wina wa wina jwalo jwalo bo ma 3000 4000 wa thaba nampile o thoma ba addicted kore every day e re raloka akere and kgotse le gore ga o raloke ga tee goba gabedi o raloka more than even five times goba ebile ten times go kgonagala as long wena tšhelete ka pankeng o kgona go loada tšhelete ka sepitinyana wa patela ka sepitinyana na moka bao ba o fa access ya go tlela game nampile aowa you are free to go and then go ntse o raloka mowe ga ba nyake go jewa le bona ba nyaka go wina ee go tlo go tla nako e le gore o thoma o loser jwale o reka ka three hundred ranta ya goja wa re re ke try gape wa leka gape ya goja wa leka gape ya goja e setse le nine hundred it's almost a thousand mona ene o tšang thousand ka moka o thoma go kwata o thoma o bolaya ke pelo jwale o bolaya ke pela gore ke nyoko buša nine hundred ranta ele yaka ele a e setse e jele then ke ntho ela gore o tlala moo the more o ralokang ke the more e go jang a kere mo e le gore mafelelong o fetse e le gore o feletša go tlo nna fase o counter gore na o ralokile ka bokae e go jile bokae pele e thoma ba botlhoko o tlo bona ka eng go thoma o thoma gore re ke check balance ya ka ka bankeng o bile wa iputša gore banna e mo ke re ka tšhelete ka kaka wa kgotsa two thousand ka moka e sepetša wa bini three thousand ka tšatši le le nne le le tee fela o sa sa o bolaya ke pelo gore ke nyako buša tšhelete la engile mmabane the more o re ke nyako e buša ke the more e go jang ene e go ja mo e leng gore mafelelong o feletša ebile o kwata ka gore e go ja tšhelete ya botlhokwa e tla go ja tšhelete ya go rekela bana di bana dijo e tla go ja tšhelete ya go rekela kore ya go patela dikoloto jwalo le jwalo wa kgwetša e le gore then o thoma ba le mathata ka bophelo ba gago and-e ntho e key e go dira gore o be addicted that's why ke re gambling ga se ntho e botse ga e nyakege e go dira gore o be addicted mare when come to dilo tša tshwane dilo to di ball there's no way o ka bang addicted o ne kgotše tleng o betšhitše tše tšengwe o se o betšhe ebile o se na le mo go kwang goba o tsa gore o betšhe ka twenty ranta or thirty ranta ke tšhelete nnyane ebile ga o e fele ebile ga o ke botlhoko ka gore ke tšhelete nnyane and chances ke gore ge di ka tsena nomoro tša gago o tla tswa ka dimillione ka tšhelete e dintšhintšhintšhi mo e le gore ka mola raloka ka tšhelete e ntšhi mara wina eng go ka wina wina tšhelete e nnyane and-e o ka thoma wa raloka gane jalo a kere o raloka la mathomo wa wina wa raloka la bobedi wa wina o yo re la boraro e thoma go ja tšhelete ya gago ebile e ja le ene la o e winneng so ge e le gore wena o rata o gambla o rata o raloka yona motšhini ke kgopela ka mehla o lebele gorena balance ao ke bokae ka mo bankeng o ntse o loada di-two hundred tšeo di-three hundred di-five hundred o ntse o raloka ka tsona kore o lebelele gore na go o loser o lositše bokae o se ka counter tšhelete la o e winneng ka gore ele o winne wena o nagana four thousand four thousand yele sale o e winna nengneng o lebetse gore kana o e winne ga tee or gabedi or ga raro mara yona e go jile di-four thousand tše kae ga o e bone tšhelete la gore ke entšhi ka gore o no raloka o loada three hundred three hundred over two two mara ga o e bone ene ga re ya go ja o tlo e bona jwang o tlo e bona mola e go jele tšhelete e ntšhi kore o tlo e bona mola o checka balance ya gago ka bankeng wa makala wa re a ah, gante ke rekile rakile ka two thousand fela today e ntšhile two thousand ka moka go sa sa ona wa raloka gape ya tšeya kore the more na le tšhelete ka bankeng the more e leng gore ya go ja and then e o dira gore o be addicted mo e le gore tšhelete e nngwe le nngwe e tsenang ka bankeng ka metlha ka e tsena fela first thing ya mathomo e tlang ka re monana wa gago ke eng tsa mo gambler raloka o tla wina and then the more o ralokang ke the more o losang so ke ntho engwe le gore tshwanetse um ke rata gore kore re nagane batho bangwe ba kore ba they are addicted to that and ba palela ko tswa ka ra nthowe kore o kare it's like a demoninyana so ya go possessa e go dira gore go ka no tshwara cente hundred ranta ka morabeng wa gago o ya gana mola o e ješa ya bane yone tšhelete nabo o ka no e saver instead wa reka ka dilo tša tshwana le dibolo dilo tše tše di-simple tše le gore wa tsare a ke raloka ka tšhelete e ntši o kgona go betšha dipere ka five ranta wa wina tšhelete e ntši as long eh, pere eo ye wena o ikgethilego e ge e ka tsena o kgona go tswa ka tšhelete e ntši wa kgotsa o betšhe ka ten ranta o kgona go tswa ka boma twenty five thousand rather than o kgotše gore o betšiše ka bo for today fela o betšiše ka ka 2000 o winne only 300 ranta 2000 ka moka is gone go ra wena wena ka ra 2000 yela o be go e tshwere o gainile only 300 1.7 ka moka it's gone so ke ntho ngwe e le gore e tliša um eh, defrustration ka ra maphelo a batho e tliša um dintwa ka mo malapeng ka gore o ka kgotsa e le gore mma or papa wa gambler tšhelete ka mehla ga a gola e felela gana mola then ke bothata kore ntho ele e tla go possessa in such a way e leng gore o kgotsa e le gore ge o seno gola o chaiša o ya kae gana mola metšhineng. go tloga metšhineng ya gae e jele e tšere tšhelete ka moka and-e o tlotse gore the more o losang ke the more o bolayang ke pelo ya gore e re ke zame gape maybe this time ke tla wina maybe this time ke tla wina ebile yanong o fetse ipotsa gore gona e re at least e nka no buša tšhelete la ke betšheng ka yona sante fa e sa boa the more betšhang gore nyoko buša ela ga e sa boa e gare ya ja kore it's like a demon because ka baka la gore go ka go ka itlwaela ntho ele ga o easy gore o e tlogele and o tla kgwetsa ebile o ebile o ka re maybe ke ke meleko so o ka re ke felo maybe batho manaba ka montle kamo batho ba go seleka ba go bethile ka moleko wa gore wena go e tshwere tšhelete e go tlhotlhonyo o ne o ya gana mola o se ka tseba gore na o dirileng ka yona rather than tšhelete ya nka bo itšere wa patala dikoloto wa phetha mo phetha yo ngwe fetša wa e save that is why kere ke setšha o tšea tšhelete ya gago o e lokela ka toilet wa fetša wa flasha tšhelete ya subelela so ge e le gore o na le bothata ba gambling ke kgopela gore o rapele very very strong rapela o kgopele modimo a go thuše this thing e tšo ka mo monaganong wa gago e itšwe completely ka gore ge e šetše o tlwaetše gore o le o le like possessed ka yona akere le o sena tšhelete ya go betšha eish o ka re wa lwala o ba molwetši mola e le gore go sena tšhelete ya go reka dijo a o lwale mara go sena tšhelete ya go betšha wa lwala o kgopela batho tšhelete ba kgopela kore kore o tlo ba possessed ka yona in such a way le gore o tlo kgotsa e le gore ebile o kgona le go kgopela batho tšhelete o ba kgopela o diang o yo betšha wa go gadima ba nana gore wena o išomišetša mabaka a botlhokwa santfa wena o betšha ka yona money down the drain yone o kolota batho jale ene le wena ga ona selo so o diang o berekela fase ga o kgone o šupa ga o kgone o bona ntho wena o e berekelang so ge le o na le bothata bo boso ye ke nako e le ya gore o bule matlho a gago o bone gore botsebotse ntho ela e go jele bokae molang wa go wa thoma completely o stope o rapele very strong ka re a go easy go tswa ka re ga yona addiction e ya gambling kore e tshwana le di-drugs a go easy go tswa ka re ga yona o rapele very strong o bolele le mangwele a gago le bona ba go thuše ge bane ke meleko o swantse o e fenye meleko yeo o seke wa thabiša mana ba gago kore o ipotse gore ge bane ke meleko e ra gore ka metlha ke betšha ke jewa mana ba ka ba thakgala ba tseba gore ke jelwe ba thakgala so e re ke ba swine ke seke ka betšha tšhelete e be gona ka raphelo ba ka ke ba bontšhe setlhare sa bona ga se nkgone ke a ba palela rapela ka mokgwa o ka kgonang ka gona bolela le manyoli a gago le bona ba go thuše le badimo ba ba go thuše o lebale ka this thing and then go bona o ka re e- kore e no tla go wena kgafetša kgafetša e tla go wena go tshwere tšhelete the minute e ba le tšhelete e atla e re dira raloka one two three o tla bona o tlo wina kore le- k- dira something ka nako enowe either wa rapela gore yona ke- ke- it's a- it's a negative thought negative thought eo e tšwe ka ra monano wa gago ka baka la gore ga e utlišetše dilo tše dibotse e utlišetša lo- dilo tša go se be gabotse

motsotso o kwatišitše kore o jelwe then o dirang o kwatela le batho ba bangwe ke ka mokgwa e tla o dirang ka gona e controla bophelo ba gago ebile e o tlišetša more negative energies ka bophelo ba ka gore the minute o jelwe o kwata namka then ke di-negative energies energy ya gago e diang e thoma vibratela fase ga o sa kgona go dira go manifesta dilo tse di botse ka ra bophelo ga o manifeste lethabo ga o manifeste tšhelete ka ra bophelo ba gago ke di-negative energy o tlo rapela o bolela le mangwele a gago o bolela le badimo ba gago ba swantse ba go thuše gore o kgone go fenya this demon and then go bokwa o ka re yatla ke kgopela gore o ke thute go kore o kry-a something se le gore ka ke entertainer ka sona instead ya gore o tsamaya o go betšha rather leta tv o lebelele tv lebelela ditaba goba lebelela movie e le gore wa o rata o ke entertaine ka ona goba letša music wa gago o ke entertaine ka ona goba tšea dikgang le batho ba bangwe gore just go tloša that thought ka mo monaganong wa gago goba o tše buka gago o e bale go tloša that thought motlho mongwe ebile e gore o e fenye um thoma go lebelela dilo tše le gore ko dilo tše le gore di kgona go builda motho kore dilo tša tshwana le um kore dibuka goba anything e le gore e ka go builda mo bophelong e le gore um it has got um anything to do with money e le gore e na le ntho e nngwe le nngwe e le gore e bolela ka tšhelete wa bala bukele ba re go ke lebetse lebitso la yena maro kare ke tla le gopola um rich dad poor dad poor dad rich dad something like that a ke sa ya gopola gabotse kore o bale um dilo tse e le gore ko dibuka tse e le gore goba o lebelele di-video tsa batho ba e le gore ke di-millionaires a kere and then ba tlhalosa rona um ba dirileng gore ba be di-millionaires gore na ba kgone go manifesta jwang yona ntho e le gore e ba thuše kore how did they manifest gore ba kgone go ba dimillionaires o ka lebelelo tša mokhutinong o tlo bona gore gambling ele ga e sa nyakega and completely o ka se sa nyaka go e raloka o tlo make sure re rante ngwe lengwe lengwe o itshwara mo go wena wa make sure gore o e save o e šomišetše dilo tša bohlokwa the rest ya o šala wa e saver e tlo o thuša kudu gampe so o se ka lebala ke rile ge e le gore o na le addiction e so o tlo rapela

wa ke entertainer either o tla bala buka or wa lebelela anything e le gore o ka e lebelela mo youtube ntwa ya entertainment e le gore o ka e lebelela wa tshega wa ipsina ka yona wa leka le go bala goba motlho mongwe o lebelela gana mo di-youtube wa lebelela di-video tse e le gore kore motho wa ona o bolela ka tšhelete how to make money how to attract money ka ra bophelo ba gago go ka dira seoe o tlo ntshwara ka letsogo ene o gopele ka mehla gore ge re rapela re kgopela modimo gore a re fe tšhelete a re fe mešomo a godiše di-business tša rena gore re kgone go tlhokomela ba lapa la rena mare ka kgotšelo gore wena go rapela modimo wa go fa tšhelete e wena o e kgopelago wa raba dithapelo tša gago then wena o tša tšhelete ela o ya go e flasha um gana mola di-gaming gana mola metšhineng then

so ke mo ke ntho engwe e le gore kgotse e le gore ge nako e ntse ya re thoma ba le dipati jale tšhelete ga e sa ba gona motho wa rapela jwang kapa jwang mara modimo ga a sa araba thapelo tšela ke ka baka la gore ba tšhaba gore wa tšhaba gore ga o file tšhelete wena o e ješa mo e le gore tšhelete le ke ya o dirang ya go godiša bana ya o direla bana le ga e le le kaone ya o direla bana future e kaone gore le wena motlhang o tsofala o kgone go ba le something goba motšhetšong o tlo lwala o kgotse le gore ga ona tšhelete tša go ya kae kae ande wa tshwara ke kgotse le gore o na le bolwetse bo bo serious a kere bo e leng gore bo nyaka ditšhelete tše dintšhi a kere gore bo alafege mara o kgotse le gore ga ona tšhelete yeowe so ka metlha e the universe e re fa di-blessings e re fa tšhelete jalo le jalo the universe already ya tseba gorena ke eng dilo tse di sa tlang go diragala ka ra maphelo a rena ya tseba ka di-challenges tse re kopanang le tsona so ba o fa that money gore o e save gore ge challenges tšeo ge di fihla o tsebe go phela o se ka kgwetša o lla badimo ba gago ga ba nyako go bona wena o tlhoname pelo e le bohloko o sena selo ka ra bophelo ba gago o kgopela batho ditšhelete o sa tsona o direng batho ba bangwe ebile ba tshega ka wena batho ba ba kgopela ba tshega ka wena gore ga a sana selo o wele ga ba nyako ga ba nyako bona lo tša mohuto no uwe ba go rata ba go kwela botlhoko that is why ka mehla go kgopela so se kgopelago ba o fa sona jale ga ba ka re ba go fa wa kgotsa le gore wena o iša gana mola then mafelelong le bona ba diranye ba tswalela dipatšhe tša bona ga ba sa o fa selo ba fa ba e le gore ba bona gore ke nnete bake ba e needa tšhelete ke wena ga o e needi because ga ba o fa yona wena wa itšea o e latlhela kae kae so guys a re stopeng go gambler a re stopeng kore ntwe ke a serious serious addiction ke nako e le ya gore re stope go gambla re nagane gabedi gararo re kgone go movela pele ka maphelo a rena ge e le gore ke meleko a re ifenye meleko eke e ka se re palele e ka se re palele gate ga ra tshwanela go kgathiša bathakati re santse re ba bontšha gore ga bana maatla o nang le maatla ke rena le modimo o re mo rapelang le mangwele a rena le badimo ba rena ka gore ba re farafarile ka mo le ka moke ba re protectile ka mo le ka moke so re se ke ra ba nyatšiša ka ba thakgathe ke a leboga